mana kamano nyakoram ga jwang kamora mara mitira ka thul makende mar wake chenro mar duondo nagi telo mar ariyo mar wanyisi ni pod wan kande kaachiel koda Amaranja ma en kacha jatelo mochung' ne rowere e chama no mar MDG kendo wago mbaka kacha konyiso ni to chalo nade wacho ni amed neno chenro moro ne chuny nagi tv facebook page chuny nagi tv tiktok chuny onagi tv kaeto bende wiki kuwil ma subscribe e youtube channel moro ma chuny onagi tv kama pota e chenro ni en an steve james aka nyakwar nyaronyi wan wan kande kaachiel kod uh, iluongo ni janabi eh, adero maranja
mm. uh, dhi maber Uh, gino ma bende nawacho ni kwaduogo e tielo mar ariyo nagombo mondo apenji uh, mm. nyading'eny rowere ma mm. pacho kandie mm. neno ka gima oganda kata mana jotelo mag uh, siasa ok osebedo kokawo mm. uh, okawogi gi nengo but mm. itiyo mm. kodgi mana e siasa mm. to ibe irawera kandi kendo jotelo mochung'ne kata rowere mm. e chamono ma mdg nyiso ni mm. to rowere mm. ere kaka uneno rowere kata kaka unyalo ukunyo rowere e chama marun ineno e chamawa kae mm. wan gi aspirants wadwa chungo aspirants wan wa, wa, wa map aspirants wang'iyogi biwinja wang'iyo joma nigi potential joma jituma biwinja to wakonyogi kae budget ma campaign mar golo posters mar golo banners gi merchandise wabe wamiyogi nikech wang'e ni sani youths inya bedo ni in gi potential to financial muscle moro ionge go machung' koro priority wa e chamawa ni gin women gi youths biwinja koro chamowa ni ok en gima nyaka ibiere gi pesa en bwana ni kwaseneno potential mari wa empower yi waneno kuma wanyalo ko because wa prepare the future generation from sa eh, nikech kaka party leader marwa be en aena youth at 45 years en e the youngest party leader mantie luo nyanza ka mm -hmm. eh, koro king'iyo future be Picho ma kaluo be ni ania kuom young leaders gi. Ineno gima timre ne Babu gi Sifuna ODM. En gima notimre ne Ochieng be 2013. Koro an ok anyal neno ne gi nyiego. Mm -hmm. Biwinja. Eh, koro kata ka jogi seyo to jogi ni sirkal nyaka sirkal oket on check biwinja sirikal koko keto on chek nya timo gik moko mok ber ne japiny mm -hmm. biwinja to king'iyo history wa ma siasa makae onge ng'ama ber e wach se e wach e, play opposition gimolo jaluo biwinja koro ok en gima rach keto sirikal on chek mm -hmm. biwinja koro an ok anyal neno ne babu nyiego ok anyal neno ni orengo ne gin nyiego kata gi sifuna nikech kiluwo chien kaka ford kenya jaramogi notho Raila wuok nodhi e NDP. Eh, Orengo nodong'. Nyong'o nodhi e SDP. King'iyo elections ma 1997, Raila nochung' president to noyudo wabunge apar gariyo gi NDP. Orengo ka joluo mang'eny ni NDP, Orengo nochung' gi Ford Kenya Ogenya boyombo. Kidhi game nitie ng'at miluongo ni Jodonde Nochung' gi Ford Kenya Boyombo. Ndalogo nyong'o ochung' Kisumu Rural ka gi chama miluongo ni SDP. To ka nochopo kuma jaluo dwaro kawo telo, nokomono giriwore. Giwinja, gimiyo, gimiyo jal- jaluo ni ngufu mondo okaw te. Koro gi sani, nikech moluor jatendwa nosedhi dhi kawo kindewa mang'eny mondo wayud jatelo moro ma dhi ketowa pamoja we kila ng'ato omany networking mare kochopo sama jaluo dhi bedo jogi dhi bedo pamo biwinja e, koro ing'e ni ok wanyal bedo ni nwapil ne section 2a mondo olok mar multipartism to wan luo nyanza kae waloko chama wani bedo one party waloko luo nyanza bedo one party state mm. gima it was against eh, dwaro mar Raila against dwaro mar eh, joma ng'eny. Eh, gin mana cartels moko mane oluoro Raila ka ema no push for gi nikech gima nomiyo kata Raila ok oyudo president ne en vote apathy. piem koso bedo piem ma, ma gima bende anyalo penji en ni uh, mm. sani no ka rowere wacho ni uchumi ma pacho ka chal ka gima bende koro hidho mm. achiel kuom gino bende koro gidwa mondo miyo uh, e lok tend mm. piny Kenya mm. iwacho nang'o kaka rawera ineno e uchumi e, ma Kenya ni okanya wuondi ineno kaka wan MDG waonge Kenya kwanza ni ka gimoro rach to wapamo wa, wa, wa, wa ka rach to wawacho wan ok wago tutam wajo tutam yes to ok wapam ni tutam wan e sirikal mar go twak niya nikech chon nyanza nong'e ka net producer ma saisol nyanza nong'e ka joma golo cotton maber nyanza nong'e ka net fish producer biwinja koro mbaka mwago sani gi jatelo marwa kaka cham en economic empowerment mae gima dwaro e kenya kwanza ni mm -hmm. biwinjo mhm. koro wago tuta mar economic empowerment kaka wanyalo ng'iyo kaka wanyalo chiwo kambiwa ma kikomigi kaka wanyalo yudo fish processing plant mm -hmm. kaka wanyalo manyo cash crop kaka community ma kaluoka manyalo miyo wado koro totam ni ok ber ni wadonjo ni wapamo onego bed ni waketo oganda wa mbele mokwo mokwongo koro gima ber mambo wanya gi party leader marwa ni karach to wacho kata en mm -hmm. kenyakwa to nitie oganda moko manodonjo kodwa koni Gin kata garach gipamo. Nitiere kuma osewuoke mokwero ni gima timore sirikal rach. Re, e, e, e for example mana nyisi niya, ndalo ma Linda Mwananchi nego rali, owetewa moting'o rengo gi Babu Geni nigo gi tiagas. Ochung' wacho niya, aja Kenya kwanza lakini ma ok demokrasi. Giwinja, ma ok demokrasi mwana wa fight ne chat. No mak bodyguard orengo. Ochung' bokwedo. Goji tiagas e kanisa. Ochung' bokwero. Okopamga. Ka rach to wacho. To mae jot mae mae mae leadership monego bed ni wani ni kaluo ka. Ok pama pama throughout. Biwinja. Eh.
Manyiso ni gie sani king'iyo mm. kaka bende uh, party leader mar MDG tayo party mare mm. king'iyo gi kaka party uh, chama moko bende itayo mm. inyalo wacho ni pogruok ni kanyo. Pogruok duong' nikech inene e, chama wa kae mm -hmm. ing'e ni politicians ng'iyoga leaders ng'iyoga kuma mm. gibedo valued kuma opinions gi inya winji biwinja nikech party leader ma mdg moluoro ochieng' en ng'ama bedo kodi piny to go mbaka openji ni gini inya tim nade biwinja eh, gini inya los nade kata en ken decision moro en decision mawuok from grassroots milose chama ka te chama moko kiwinjo ni nek kowacho kama ki kin japiny goni kin kata leader moro kinyal golo opinion ni mopogore biwinja koro in ichuni decision mobedo made mobedo made emi chuni go samoro kata party leader chope gidwa ni chop ne party leader ipim ne 1 to 3 yudo ko gengi kanyo mo kinya koro sani leaders be oseng'iyo giseng'iyo kuma gibedo valued giwinja kuma ginyalo dongo politically to giseyudo ni chama no en mdg mm. emomiyo wang'ni jochung' ng'eny kaluwo kama dhi biro mdg gima osebiro maraga oganda nyalo wacho ni mdg en party maber mm. bende en gi ndhadhu mm. kata oteku moro manyalo luongo rali mm. E, nikech ing'e ni wacho ni pati bende oteku mar chama ineno gi thuon mare e. Eh. maluongo ganda mondo bi e romo e, eh, ineno gima e.
timre be um, e, e, un gomenda un gi ndhadhu ineno gima otimre e. ineno moluor honorable david ochieng uh -huh. en okil maduong'

Biwinja, watimo rallies gweng' ka gweng'. Ok warit ni wadhi timo rallies e kanisa kata e market. Biwinja, to, kwa, to wawe, wawe japiny gi pi moro matin monyalo modho. Biwinja. Un uringo, ok uchok ji. Uringo aringa. Wan wachoko ji pa gweng'. Pa gweng'. Pa gweng'.
Biwinja, mm -hmm. nitie jomoko marito, sani kidhi Siaya, candidates ma piem go chieng' ng'ato rito chieng' kanisa ema dwadhi go dwadhi lando injili ne ng'ato rito chieng' siro to chieng' go rali gweng' ka gweng' ichoko ji gweng' ka gweng' biwinja manye kaka inyalo winjo ywak japiny mantie koro kata kisani king'iyo gik mochieng' opango timo ne siaya mm -hmm. onge kata ng'awa machiel ma machope joma ni kanyo ng'ato gwe orengo to ok gol option Biwinja, Ochieng wacho niya, bang' 13 years of devolution, ere kaka jasiaya? Ere kaka jasiaya kadwa timo MRI, x-ray, CT scan? Biwinja, mm -hmm. jasiaya dhi manyo kata ka Kisumu kata ka Kakamega kata Nairobi. Ochieng wacho niya, MRI gir 120 million kende, ere kaka koso siaya? Ma wich kuot. Owacho ni kobedo gavana, sub county ka sub county dhi bedo gi mashindegi. Mar ariyo, ere kaka Siaya waboda Lake Sabich biwinja mm -hmm. to podi minewa e miechgi ywak ni gionge pi to pi ni en gima kien gej don has pesa biro maber national government biro maber county government be nitie ka mismanagement no oh. e, gima rach gi josiaya ok gien gej donas to pi ni en gima ywa donas mang'e ochieng' wacho ni gima odhi make sure ni pi bedo dala kada kadala. Mar adek, nitie king'iyo game, game lop giaro is very fertile manyalo feed four counties ma Siaya gi. Biwinja. To Ochieng king'iyo Ugenya ka en gi program moro chakre 2013 mano yiere. Omiyo ji kodhi nono each and every planting season. Mm -hmm. Gima kata mbunge mora mjumbe mora mora pok otimo Kenya ka. Kan right inyalo correcta. Mm -hmm. Biwinja. Koro Ochieng wacho ni game kaka nyabedo fertile land. Ere kaka onya miyo jowa kodhi? obed mar oduma obed mar avocado biwinja nikech lobgi nyak maber to waket maize milling plant ka manyalo pidho siaya mangima botimogi kose koyiere to odhi timo kodhi timo ok ni eh, koyiere gi sani pinja pinja ja ugenya chakre 2013 hmm. ka nitie any planting season mochieng omis moko miyo jogi kodhi omiyogi omiyogi pile gima there's no mp mosebedo ka timo gino kenya ka kantie am standing you can correct me chiwo kodhi chiwo kodhi ah, okay.
ngawa gol county government wabunge gol county government nyisa wajunge eh. nyisa achiel moro nitie jatelo ngeno ka nga wacho to ibwacho na sire ah donga ah dong gin kae jowinjowa ni ka ginyalo wacho eh nyisa eh. mbunge moro amora machiwoga kodhi mm. gol county government awinji mm. ma nyiso ni uh, ochieng kende jal ma bende koro tiyo siaya ineno gi sani mm. ng'ama mp mochung' ne development ma e siaya kanyo minyalo pim go chieng' mm. onge mm. kata kipimo in terms of lobbying mm. Gol county government oko. Ochieng' olobi gi kidng'iyo health. Nitie level 4 hospital moro iluongo ni Urenga. Ma 2022 Ochieng' nobiro bo- eh, norwako rais botimo obiro otimo ground breaking. Kidhi Awendo kuma iluongo ni Awendo Kwala. Nitie community stadium ma worth 60 million. Ochieng' nolobi from county government. Nosetime ground breaking en gima dhi mbele. Olobi nyaka markets abich mantie budget masani gi 50 kilometers of roads. Ok ni en oporo, en gima sani kidhi e budget inyalo nene gi pesa ne nitie. Tiende ni constituency ma Siaya Ugenya otimo maber ya molo. Maber kabisa.
En mana ni aka gik moko osebedo lobid, mm. iwacho ga ni success has many fathers. mm -hmm. kila ng'ato dwa biro ni ane mana kelo lakini mano bok rach gima duong' ni bora ni japiny oyudo development mm -hmm. development e. mm -hmm.
ma gino ma bende wacho ni count executive uh, uh, company ma Siaya County mm. uh, governor ma wacho ni samoro oyola yola e tich ok oti maber adwa mondo inyiswa ne japiny mabende koro ne chon machalo koda kamandi ni in kaka ja mdg mm. mabende patino mm. uh, wuok mana siachu kanyo eh. nyiswa ni to dongruok ma sia generali chalo nade ineno nyasaye ne en ng'ama nogwedho ji gi mich mopogore mm. orengo is a good lawmaker Orengo is a top human right defender. Mm. Orengo is a good oversighter. Mm. Eh, osetemo kare matin but pod loophole nitie madongo dongo biwinja ma ochieng' nyalo fi. Koro kibiro mich ma development e siaya gi sani onge ng'ama nyayombo chieng'. Mano to kanya wuondi. E position mane? Ma gavana. Mm.
Eh. Ineno gima anyalo nyisi gi mikia. Ineno chamo ma MDG ma ji wacho ni uda chako wacho ni briefcase party. Ing'eni dongu ne mi wache ji wacho kamano. Dongu ne wache.
Nga. Dongu un.
Uh, wan gi nga. Ing'eni gimukia. Eh. Gimukia. ji mang'eny kendo anwoyo mm. dendgi ni mana e chama mokogo to chunygi ni mana mdg ka mokwongo nitie immediate mp mano piem gi ochieng iluongo ni daniel mm. immediate competitor mano piem gi ochieng osedefect obiro mdg Before kata od effect, nwan gi mjumbe moro be machung' gi chama ma MDD iluongo ni Sind. Mm. Jogi are very popular. King'iyo polls, they are the two popular candidates. To gin jo MDG tiko ka jo ODM gibiro piny. Wan kata gi tich matek magie kata ni wadhi miyo ng'aw tiko. Koro gima nyalo nyisi ni expect mbele ka. Chieng' mwadhi unveil candidates wa. Mm -hmm. Jogi dhi bedo mang'eny. Gavana kuonde te mag Luo Nyanza gi nyaka Busia gi

Luwore gi good national.
Donge lingana ne lo mane? Ng'en tie lo nitie gima iluongo ni international trade law. Mm -hmm. E gin laws mopogre. Mopogre. Eh. Mm. Eh, koro lingana ni gik ni lingana ni itimo business mane be gi kin biwinja. Eh, kuos kisir ma yudo serikal ka to onge. Mhm. Eh. Kech nyaka iti matek mondo But ilos party to- chama. party to tegno.
Party to tegno marach. Mm. Eh. Ma 2027 ka Mm. niduok na wach. Role mari e e MDG ni Mm. eh, Marang nyiswa. An kaka youth leader Mm. en mm, adonjo amanyo youths, aketo youths pamoja. Awuo awuo a- awuoyo wigi kaka wanyalo loso chama gi ber ma chamawa biwinja gi kaka ginyalo bedo jochung' kaka wanyalo support gi. biwinja for the future generation ing'e ni e siasa kaka in youth first of all siasa en kwan mm -hmm. nyaka imany political muscles okinya chunga chunga dhara kamano nyaka ing'e kaka system ringo mm -hmm. kore siasa kae ber kimanyo kibedo gi mentor biwinja mm -hmm. mentor manyalo maki ma ideas nyalo mari biwinja mm -hmm. monyalo maki to ywayi omaki piny koteri ma eh mane tiji matimo mdg ka mdg ka eh ma 2027 idhi e lemo mane an 2027 podi ok adhi e lemo moro amora mm. but ago kwano ma gimoro 32 gi sani mm. adwa uso chama maber adwa ni yudhe odonje chama wani adirect gi ni gima ber gi gima rach biwinja ata anyis gi matunda mantie ka mdg ka gi future objective makata mca moro kidwa apodi gi sani hmm. eh but joma dwa chung mca ma youth be gi gi jogi ng'eny hmm. in donganyisi ni 2022 nwan gi candidates nwan gi aspirants 123 hmm. eh gi sani pok wachopo 27 to 2027 to gi sani wase register three times the number man wan go 2022 ero kamano mm. uh, marenga ma, ma kamera mari mm. oganda moko nyalo wacho ni to kara uh, janabi to wuogi kanye hey. iwuogo come from nowhere to ibedo youth leader mdg ah, okay, osiepi moro musika ni ni former chairman kinaposa hey. nyiswa ni to before donj kanyo leadership mari chalo nade An leadership. Gano gane mbaka go gada. Eh, eh, anyalo wacho an nachako weche telo gi kan skul moro iluongo ni Jomo Kenyatta University. Eh, nan kanyo na, na, nwa jo, joma pango weche siasa. To weche moko nowuok tungni matin to naduogo dala ajoin kuma iluongo ni Kisumu National Polytechnic. Kanyo e higa ma 2023 gi 2024 nabiro babedo president ma Kisumu National Polytechnic. Mae was the first chairperson mano ochungo rampage mane osebedo Kisumu National Polytechnic kanyo for the past seven years mm -hmm. mana gibedo wise nikech manyo balance between student leadership gi administration mm -hmm. koro tenda ni en gima nie remba to chako chon mm -hmm. biwinja e to pod ajiga unit youths moko giwinja gimed donjo e chamani kapo ata kapo ni nitie joma chung' gik moko matindo tindo gi obed student politics kata ang'o watemo mondo wakonygi be hmm. nikech mm. wan gi gimoro e structure moro e mdg ka iluongo ni campus league wamap students manyalo bedo leaders to wang'iyo kaka wanyalo konyogi obed posters obed ang'o nikech hmm. jogi nyaka bed empowered hmm. nikech mm -hmm. kama e kaka malema nodongo gi chama ne mm. south africa kocha mm. e.
Erokamano. Ma mm. nitiere gino ma bende dagom penji kaka achiel kuom jogo ma bende osetele wechego mag uh, uh, mbalariany. Mm. Gino ma bende koro uh, sani dhi mang'eny ahinya mag wango skunde gi skunde mm. bende itho lor gi pa mm. ni uh, ang'o matimore to ang'o monego itim? Ineno gima ne timre ndalowa machon mane wasomo. Mm. Wan ichwadowa. Biwinja. Mm. E, koro ing'e ni piny bolokore. Mm. E, gini chakoga gi janyuol. E gima nyalo nyiso jonyuol mondi, discipline chako gi in iwuon gi nyathini. Mm -hmm. E, koki discipline nyathini, mano waketho, waketho piny ka. Mm -hmm. Koro gigi kelo from guidance mar janyuol. E, koro mm -hmm. kaka irito nyathini, e kaka odhi dongo mm. e, koro kokirito nyathini eka kikelo ne Kenya shida kumoro mbele ka mm. koro walanuru kaka parents wambe wadhi bedo future parents kaka wanyalo guide nyithiwa ka gidhi marach wapuonjgi maber mm. e. iluongo ni uh, PS Manen mar Education kanyo Honorable Ambassador mm. Professor Julius Betok nogole kacha to tere mm. e tourism mm. be ineno ka mano dhi kelo fuong'ruok e wechego mag ma koro mako sekta mar somo. Eh, odhi gelo fuong'ruok nikech nowacho careless statements eh, mm. nyocha ka. Mm -hmm. Ok inyal negotiate gi student kadwa timo penj kata ok nyal. Mm -hmm. Mano fuwo. Mm. Eh, student rules and regulations tie mantie skul mm. ma nyaka iluw mm. gin ka ps ok inyal wuogogo kiwacho ni nyaka inegotiate gi, gi student ok inyal negotiate gi mantie e chik mm. koro an kaka owuok kanyo kaka ogole no mm. afil ni ni dhi bedo gi lokruok maduong' e wechegi mm. e, president notimo gi maber kanyo gole chal nomiyo doket moinge e, gima chal kamano nikech ng'an en kanyo niluongo ni belo kipsang mm. e, was very bright and gigin ma kama ne tek mondo iwinji mm. e, ne en ng'ama clueless e doket neno mm. e. ma en ema nyalo kelo weng'o ma skul nikech nokia gima otimo nok obed gi koro koro inya neno ka gigi otimre kama hmm. tinya winjo remarks mane omek eh, remarks gi were very careless ma mano bende koro eh, mano wabe inyisi ni ma ng'ama kia gima timo e ministry neni hmm. eh. ma ah, thoth kuom jok ma bende oyiero doket mopogore opogore omegi amiya lakini gikia tich ok, ok, samoro nyalo miyo bende kata Ng'anyo be bede. Ok kamano.
Ker ok ng'i matut jok momiyo otelo. Eh, ing'e ni samoro hmm. wa gift ga politicians eh, hmm. nikech eh, gin jowa mosegono matek but samoro be profession be ber ga samoro ber ga hmm. keto ga ng'ato e line of duty motimane molo hmm. eh. hmm.
in kaka rawera eh. uh, josiasa mage ma kaluo ka maneno ka at least tiyo ne oganda luo ma bende samoro

e serikal ni mm. biwinja ng'at mar ariyo manyalo pako en dr raymond omol mm -hmm. e, eh, nikech ing'e ni macha en wuod en ng'ama ruto oloso mm -hmm. biwinja e, eh, orut, o, watimo gin gik mang'eny motimo kaluwo ka gero ne mond liete mm -hmm. gi mhm. empowerment ma vijende mm -hmm. biwinja mm -hmm. to shida wa moro mantie kaluwo ka mm -hmm. en ni ji ok da empower jowetegi ng'ato ng'iego mana mare mm -hmm. anto kian ji ariyogo ema neno ka berna malich mm. e, manyalo dhiro oganda ma kaluka kata mm. nitie king'iyo babu owino mm. en rawera moro en straight forward to e chama ka igweye kaka nogo chieng 2013 mm. 2016 kanyo e, biwinja to en ng'ama nigi potential maduong' mm. to gima gitimoneno chal chal ka ineno kaka ne gidi spice ochieng mm -hmm. e, an sure ni chieng moro babu dhi bedo ng'ama duong' e kenya kata lemo maduong' mm. ni gibi gimakre go chieng' gi raymond mm. gita jopiny ma kaluo kae Ah. Eh, nikech mage yaneno ka joma nigi jopiny at heart mm. eh, gin selfless kabisa Luoro nyalo bedo ni 2027 mm. en yiero ma bende samoro dhi bedo matek kabisa mm. to odhi bedo mana matek gi rowere mm. uh, ponono ni ok odhi kaka kare lweny nyalo betie wach mm. minyalo nyiso kata paro minyalo neno ni to uh, eh, 2027 mm. en yiero machalo nade an kiano ka ne ka wach ywaruok nya bedo mm. gima duong' en niya yier yier MCA ni maber midwaro yier MP ni maber midwaro yier ni gavana nikech mage joma interact go directly mm -hmm. biwinja eh gik tend piny gi weche ng'enye ga biwinja but gi kaka neno ka gik moko dhi dhi Ruto osekuongo ne jogi e rieko mm. eh kaka jogi dhi timo nyalo biro ba bypass eh, mm. to kian mm. king'iyo kaka osego siasa gi regionally mm. kian kaka ng'ato nyawuok mabage sani to tek mm -hmm. eh.
ma ne rowere kaachiel kod jo mm. uh, joluo wa mm. wang'e ni wadres mana joluo mm. uh, ng'ano mineno ni mondo gimi kura ombulu 2027 eh, komno maker kom maker anyanyiso ni wa, wamiya miya jatendwa william ruto Nikech eh, king'iyo chien, nitie gik mane ok wayudga ka luo ka, ma sani wayudo ka. Giwinja. King'iyo kata weche Thika Super Highway. Thika Super Highway nolos ndalo machon gi kind Kibaki gi Raila Odinga. To en gima nokawo gimoro 40 mil, 40 billion en pesa mo maduong'. Biwinja. To ne nokawo nyaka taxes ma jopiny to kuche no jogo nokuwe marach giwinja to en gima konyo jo piny masawa kocha kibiro kaluo ka ero nitiere ironi samut moro milosonwa kae madhi yawo nini mar nairobi gi korwa ka western gin koluo biwinja mm -hmm. eh, gin gik ma ne tek mondo ine ka tim koro nikech gigi te nokawo taxes marwa ni gigo e koko biwinja eh, gik mang'eny osekel kata kineno king'iyo kata lemo momiwa gin lemo mapok nwamako chon mm. koro gima nyalo temo nyiso jotenda momi lemogi masani mm. wang'e gima jopinywa nyal, wanyalo kawo jo serikal wami jopinywa gi sani bak 32 wawerego wabochop gigo boga jowa mm. wang'i gima wanyalo kawo e serikal ni sani wami japi 32 bwe wabochop e eh, bro mana chopo to wabogo mana siasa mm. eh. erokamano kokamano mm. kurom gwaj wang'e kech sa ka thuon makenda magoni erokamano maduong' ahinya kuom kete mana e chunyonagi tv adundo jaluoro kamano bende ne Eh, jal moro nwa ute ka ndiye mokete chakre nwa chaki kendo be kik wil mar subscribe e channel marwa ma YouTube mar Chuny Onagi TV. Erokamano ne Felix Omondi japicha moro ma bende tiyo matek kabisa to kamera eh, kaachiel kod Maureen wan bende ka gi Jen kaachiel kod Medusa machendo ni Nelson Mandela Okore mano wuod Ofunyu Jerusalem dala maler. Kamano itaye chenro ni en an Steve James aka Nyakwar Nyaronyo wan kapok watieko mm. uh, youth leader yes. mdg yeah.
ma kamera mari mm. wachni mogik mm.
wach manyalo nyiso ogandawa wachimo yiero ma 2027 gik kik wuondwa wang'i gik malich gik milonjo ni chamagi nikech ng'ama iyiero ka MP ni kidwa basari ibo dhi ne ir MP ni miyiero ok ibi penjo cham kidwa school fees ibo dhi penjo mbunge miyiero ok ibi openja chama biwinja mm. koro yiero mabiro ma 2027 ni ing'iyo jatelo manyalo loko ngimani gi gima oganda midakgo koro e yiero mabiro 2027 ni atanda nyiso ogandawa ni e, mdg dhi chungo ji te kaluo ka kachako from governor nyaka mca to ji nyaka piem nikech piem ni ema kelo japiny nyayelo jatende maber manyalo dhi tiyonwa maber mm. koro ago erokamano kuom kuom riwora kodwa ma kamano erokamano erokamano abaka thul maken magoni erokamano maduong' ahinya imiyowa kacha weche ma bende samoro japiny ne kia mm. konore kaachiel kod patino ma mdg nyakwara magajwang' med kete mana e chunyonagi tv adundo jaluo kama pod wabomedo kelo ni chenro machalo koda kama ndie e med luwowa facebook pages mogo chuny nagi tv tiktok chuny nagi tv kaeto bende e subscribe e channel marwa ma chuny onagi tv oritu masane ma en duond onagi